оройуоннааҕы сэбиэттэрин уоргана, Үлэ күүһэ хаһыат тыһыынча тоҕус сүүс биэһэн сыл тохсунньу уон биэс күнүгэр Үрүҥ күнү көрбүтэ. Бу кэмтэн ыла түөрт уон сыл ааста. Хаһыат айар кэлликтиибин уонна оройуоннааҕы типография үлэһиттэрин быһаарылланнан, бу даатаны бэчээт күнүгэр холбуу тутан бэлиэтииргэ быһаарыллыбыта. Бырааһынньыгы тэйэн ыытар комиссия эрдэ сүбэлэһиллибит былаан быһыытынан элбэх үлэни ыытан кэллэ. Биһиги түөрт уон сыллаах юбилейы бэлиэтиири быһаарыыга саамай сүрүн соруктарбытынан хаһыат ити кэм устатыгар оройуон социальнай-экономическай уонна культурнай сайдыытын летописеһа буолан туран хайдах үлэлээбитин-хамнаабытын, үөрэтини, онно баар үтүө өрүттэри бүгүҥҥү үлэҕэ туһаныыны олор тустурунан умнуллубат сурукка киллэрэр соруктаах этибит. Бүгүҥҥү туругунан хаһыат сайдыы араас кэмнэринэн историята хомулунна уонна биһиги хаһыаппыт сайдыытыгар үтүөлээх айар үлэһиттэр, общественнай корреспонденнар, полиграфистар бэйэлэрин ахтыыларын үөрэ-көтө биэрдилэр. Планшеттарга үлэ күүһүгэр, оройуоннааҕы типографияҕа үлэлээн, бэйэлэрин сэмэй кылааттарын, киллэрсибиттэр хааскаларын сыһыаран, кинилэр аттарын үйэтитиигэ бастакы хардыы оҥоһулунна. Билигин биһиги Үлэ күүһэ-хаһыат уонна оройуоннааҕы типография үлэһиттэрин кытта билсиэҕиҥ, кинилэр санааларын истиэҕиҥ. Үлүө күүһэ хаһыат редакторын солбуйааччы, Советскай уонна партийнай үлэ сибидэсиин эбээнэһин толорооччу, маҥнайгы сүһэх партийнай тэрилтэ секретаря Елена Александровна Пономарева. Кини бу үлэҕэ кэлиэр диэри Кировскай сельскэй сэбиэтин исполкомун председателинэн үлэлээбитэ, саха тылын учуутала. Елена Александровна, партийнай сэбиэскэй үлэни сырдатыыга Хаһыат сүрүн соруга билигин туохханый? Полицейскай олох хаһааҥҥыта арда уустугурда. Маннык быһыыга-майгыга портret тэрилтэ баһылаан-көһүлээн иһэр дьоҕуруттан партия аптарытыата дойдуга сүрүннүүр политическай күүс быһыытынан оруола быһаччы тутулуктаах, билигин бүттүүн советскай норуот дьүүлүгэр таһаарыллыбыт партия киин кэмитиэтин Сүрбэ ахсыс сийиэскэ платформатын уонна партия саҥа устаабын бырайыактарын дьүүллэһии салҕанан бара турар. Манна араас санаалар, этиилэр, Коммунистар кэннилэрэ тыа хаһыаппытыгар бэчээттэммиттэрэ уонна бу аайы хонуктааҕыта оройуоннааҕы сүүрбэһиттии спортивнай конференция буолбута. Ол конференция резолюция туолуохха киллэриигэ хаһыат тэрийэр үлэни ыытыахтаах. Уонна биһиги партия сүүрбэ ахса съеһиттэн элбэҕи күүтэбит, онно тахсар докумуоннар уураахтарынан салайтаран үлэлиир соруктаах. Хаһыаты уонна оройуон олоҕун кытта саамай тыыннаах сибээһи олохтооччулартан биһиги ааҕааччыларбыт буолаллар. Сурук отделын сэбиэдиссэйэ, партийнай сэбиэскэй үлэ ветерана, оройуон чулуу пропагандиһа Иникиэтин Денисович Абакумов, редакция биир саамай тутаах үлэһитэ. Хаһыат ааҕааччылары кытта сибээһин туһунан билиһиннэр эрэ. Биһи хаһыаппыт ааҕааччылары кытары сибээстээх буолан, кини бэйэтин матырыйаалын онтон булар. Ол курдук, оройуон норуотун хаһаайыстыбатын сайдыытын, культурнай олоҕун биһи ааҕааччыларбыт, биһи общественнай, сиэлискэ корреспонденнарбыт матырыйаал биэрэннэр, сырдаталлар. Саатынньаһа холобурунан ыллахха маннык. Ый ахсын биһиги корреспонденнарбыт, сылпардарбыт, общественнай корреспонденнарбыт ыйга ортотунан сүүрбэттэн тахсалыы матырыйаалы биэрбиттэрэ бэчээтинэр. Маны таһынан интеллигенция бэрэстэбиитэллэрэ эмэ уонтан тахса Рабочайдар, бэтэрээннэр эмиэ ыйга уонтан тахсалыы матырыйаалы бэчээттэтэллэр, татиҥынан элбэх матырыйаалы биэрэллэр, онтон бэчээттэниитэ итиччэ буолар. Толколобут түҥи тоҕус сүүс оҕуон түөрт сыл ыллахпытына, түҥи тоҕус оҕуон түөрт сыллаахха сылга биэс сүүс биэс матырыйаал киирбит буоллаҕына, бу аҥардас түҥи тоҕус сүүс оҕуон тоҕус сылга икки төгүл улаатта. Эбэтэр тыһыынча икки сүүсчэкэ сурук киирбитэ. Итинтэн ыта улахан аҥаара биһи ити общественнай сиэсэр распоряднарбыт бириилэрэ буолар. Кырдьаҕас каадырынан хаһыакка бастакы сүрэхтэниитин араадьыйанан биэриини тэрийээччинэн саҕалаабыт, тылбыт-өспүт, ыстатыйаларбыт сүрүн ис хоһоонун кытаанах борокуруора, айар дьоҕур умсулҕаннаах аартыгынан айанныыр баҕа санаалаах эдэр ааптар Руслан Николаевич Платонов буолар. Руслан Николаевич, билиҥҥи хаһыат макетын сүрүн ирдэбиллэригэр эн бэйэҥ туга этиэҥ этэй? Билигин хаһыаты аныгылыы сирэйдиир-харахтыыр, аныгылыы дьүһүннүүр-бодолуур туһуттан улахан мөккүөрдэр бара тураллар. Манна холобура иккис уол араас туох баар идиэйэлэр. Бастакытынан була нууччалыы эттэххэ просветленнай диэн, онно була линейкалары туһаммакка эрээри аҥаардас шрифтэри, набордунуу шрифтэри ойнотон, улаатыннаран, кыччатан, аттатыылары бэйэ-бэйэлэриттэн оннун ыраастаан таларга дьулуһаллар. Иккис ньымата буоллаҕына, линейкалары өссө ордук күүскэ туһанан, араас суон, халыҥ, чараас линейкалары арааһынайдаан ойотон, хаһыаты онон киэргэтиэххэ диэн ирдэбил турар. Дьобу иккиттэн биһи хайатын талабыт диэн бопуруос турар. Онуоха э, биһиги туох диэн эппиэтиэхпитин сөп. Холобура, э, билигин биһиги потонобор диэн суох, араас компьютердарын эрэ туһанар кыахпыт суох. Онон буланы төһө да материально-техническэй баадабыт мөлтөҕүн иһин, манна бэйэбит кыахпытын толору туһанан, э, бу биһиги үлэ күүһэ хаһыаппытын иһин биир, э, бары өттүнэн аныгылыы көттүүлээх, хайда эрэ сибиэһэй, киһи хараҕын тардан ылар үчүгэй көстүүлээх оҥорорго дьулуһан үлэлиһиндэбит. Респондент Егор Михайлович Ставин ыстатыйаларыттан ааҕааччылар мэлдьэтин бэйэлэригэр наадалааҕы, туһалааҕы, сонуну булаллар. Егор Михайлович, эн үлэлээбит кэмиҥ устатыгар суруйбут ыстатыйаларгыттан ордук табыллыбыт, туһалаабыт, сэҥээриини ылбыт диэн ханныктары ааттаталыаҥ этэй? Мин бастаан үлэ күүһүгэр тыһыынча тоҕус жүз алпыс тоҕус сыллаахха сайын үлэлээммин илиибин харалаабытым. Миэхэ оттон бары суруйууларым күндүлэр. Холобура оттон аҕыйаҕа онтон ааттыыр буоллахха, мин оттон сүрүн суруйуу темата үлэ дьоно буолаллар. Сипаалахтыы үлэлиэххэ, үрдүк төлөһүтүү маастара, улуус ыһыы уктуута диэн курдук ыстатыйаларбын ахтан аһарыахпын сөп уонна маны таһынан мен алты уон тоҕус сыллаахха үлэлиирбэр Дмитрий Николаевич Усипов редактор, Григорий Иванович Данилов эппиэттиир секретарь уонна поэт, араадьыйанан биэриилэри тэрийээччи Евдоким Александрович Заровняев курдук чахчы талааннаах дьоннор кытта үлэлээн ааспыппын хаһан да умнубаппын. Ами элбэхтик нэһилиэнньэни кытта көрсөр, кинилэр санааларын истэр, үлэ коллективтарыгар сылдьар, мөлтөх үлэлээхтэри, бытаан хаамыылаахтары ириэйдэрэн кымньыылыыр корреспондеммытынан Семен Васильевич Неустроевы ааттыыбыт. Хаһыат уонна сонуннар тустарынан туох санаалааххыный? Биһиги хаһыат корреспонденнара Үлэр Бүөр киниттэн буруулыы сылдьар бүгүҥҥү сибиэһэй сонуннары ыларга күннэтэ дьонуурдаахтык үлэлэһэбит. Уонна хаһыакка бэчээттии сононнорбут аандастыы, уруккулуу кыайыы хоту өрөт уһунаан буолбакка, итэҕэһи быһаҕа эмиэ ыйар уонна арыйар буолаллара кыһанан үлэлиибит. биирдэстэринэн былааннаах ночоотун аҕыйатыы буолар. Тыһыынча тоҕус сүүс аҕыс уон тоҕус сыллаахха былааннаах ночоот уон үс тыһыынча солкуобуйанан аҕайтылынна. Бу хайысханан элбэхтик ааҕан-суоттаан, Бухгалтер Валентина Ивановна Варламова үлэлэһэр. Фотокорреспондент идэтинэн дьарыктаммыта сыл буолла. Кини нэһилиэктэргэ элбэхтик айанныыр, бастыҥнары хайгыыр, итэҕэһи быһаҕа кыраҕытык көрөн, паасканнан сэмэлээн таһаарарга кыһаллар. Айыы түнээттэрэ даҕаны биир да сыыһата суох хаһыат тиэрдиллэригэр олус улаханнык баҕарыллар. Онно быһаччы эппиэтинэһи корректор хаһыакка иккис сылын үлэлиир Константин Константинович Жирков сүгэр. Ордук ордук кэнники кэмҥэ кини үөрэнэн, бу идэни баһылаан эрэр. Тылга-өскө олус ирдэбиллээхтик сыһыаннаһар. Үчүгэйдик баһылаабыт Галина Васильевна Петрова курдук машинисткалаах буоламмыт, матырыйааллар суһаллык уонна бириэмэтигэр бэчээттэнэллэр. Бу сүрүн эбээһинэһин таһынан кини редакция кассира. ас буларыгар, айар үлэһиттэр итийэн-кутуйан туран суруйалларыгар оһох оттооччуларбыт Иван Прокопьевич Кубаров, Варвара Васильевна Попова кыһамньылаахтык сыһыаннаһаллар. Сүүрэн атахпыт, көтөр кынаппыт, баар-суох суох барбыт Владимир Михайлович Силичетников үлэҕэ сыһыаныттан хаһыат улахан тутулуктаах. Кини ыраах айаҥҥа чугас сырыыга хаһан баҕарар бэлэм буолар, бэл араас куһаҕан суолга бэрт сынньалаҥнык, эрэмньилээхтик айаннатар.

тэрин биир саамай дьоһуннаах ыра санаалара кинилэр кыттыгастаах үлэлэрин түмүгэ үрдүк хаачыстыбалаах, тупсаҕай оҥоһуулаах буолуутугар, сабыс-саҥа кырааска сытынан дыргыйар элбэх сонуннарынан, дириҥ ис хоһоонноох сатыыларынан тиһиллибит хаһыаты ааҕааччы олус сэргээн, умсугуйан туран ааҕар. Ааҕааччы маннык ирдэбилин оройуоннааҕы типография дьоҕус коллектива үтүө суобастаахтык толорор, Коллектив былаана хаһыат түөрт балаҕанынан тахсыйбатын ыла ордук биллэрдик улаатар. Көхтөөх, оройуоннааҕы социалистическай куотулаһыы кыайыылааҕынан хас да төгүл ааттана сылдьыбыт коллективы Анна Александровна Андреева салайар. Типография билигин улаханнык кыаҕа-күүһэ улаатта уонна да инникитин өссө улаатар кэскиллээх. Бородууксуйаны оҥоруу сыл аайы үрдээн иһэр. Быйылгы былааммыт биэс тыһыынча солкуойга тиийэ улаатта. үлэһиттэрин ахсаана типография үрдүнэн уон үстэ. Уон үс киһиттэн тоҕус киһи рабочай анал исписэлиис үөрэхтээхтэр. Оттон түөрт үлэһиппит самоучканан үлэлиир дьаллар. Полиграфистары бэлэмниир базовай училищевой киинтэн новосибирскай түөрт нүөмэрдээх института буолар. Онно бары типография үлэһиттэрэ үөрэнэн кэлбиттэрэ. То биһиги үлэбит истиилэ атын рабочайдартан олох атын. Онон ити биһиги тэбигис киһи үөрэммэт этэ. Ол курдук биир үлэһит суох буоллаҕына солбуйсан, бука бары атылыы идэни баһылыыр саамай табыгастаах форманынан үлэлиибит. Ол курдук биһи полиграфияҕа биир киһи барыбыт барыбыт биир киһи туһугар диэн үлэ принципинэн Пинай салатынан үлэлиибит. Типографировая чедра хас биирдэ киһи кырата иккилии үстүү идэлээхтэр. Дьиҥнээх сүрэхтэриттэн Дьулуһан бу мындыр идэҕэ билигин үлэлии сылдьар опыттаах полиграфистарынан настаабынай Евдокия Попкованы ааттыахха сөп. Мастер золотые руки знактаах Анатолий Аленовы Она Леонтьев Татьяна Александрованы, Жанна Ленованы, эдэр полиграфистар, эмиэ үлэлии сылдьаллар ол курдук Афанасий Васильев, Руслан Петров, Александр Максимов диэн сүрдээх үлэһит, талааннаах оҕолорунан биһиги оҕолоро ааттарын ааттатылыахпытын сөп. Филиппович Максимов бу коллективка биир тутаах үлэ. Тустаах эбээһинэһин таһынан кини араас общественнай үлэлэри толорор.

Татьяна Николаевна Александрова имигэр тарбахтарынан иитиилэтэн хаһыат ыстатыйаларын бэрт сыыппала туохталар. Кини үлэтиттэн хаһыат сиэнэтигэр тахсыыта улахан тутулуктаах. Өр кэмҥэ Сэбиэт председателинэн үлэлээбит Мария Михайловна Ушницкая ыччаты иитиигэ коллектив биир өйгө-санааҕа түмүллэригэр мэлдьитин кыһамньылаахтык сыһыаннаһар, ирдэбиллээх табаарыс, истиҥ сүбэһит, итэҕэскэ эйэлэспэт коммунист Мария Михайловна бүгүн даҕаны ханнык баҕарар үлэни иҥнигэһэ суох толорор. коллективка бэйэлэрин үтүө холобурдарынан атыттары күүстээх үлэҕэ ыҥырар, биирдиилээн чулуу үлэһиттэр баар буолаллар. Типографияҕа Евдокия Панасьевна Попова. Наборщиктар Надя Лукина, Руслан Петров коллективтан биирдирэн үлэһиттэртэн киирэр сакаастары тустаах былааннарын толорууга хаһан баҕарар олус дьүккүөрдээхтик үлэлэһэллэр. Афанасий Николаевич Васильев бэчээттээччи идэтигэр бэйэтин таһаҕастарыттан үөрэммитэ. Кини үлэтин тас өттүгэр уһанарын, уруһуйдуурун сөбүлүүр.

Сасын ардах түһүөтэ. Ардах түтэн дэйэр. Ардах түһүөтэ. Активирина Николаевна Степанова идэтинэн бэчээттээччи, коммунистическай үлэ ударнига, Светлана Борисовна Харлампьева эмиэ бэчээттээччи, Тамара Егоровна Максимова Енотиписка Кинилэр типографияҕа билигин быһаччы үлэлээбэтэллэр даҕаны, ыксаллаах-тиэтэллээх кэмҥэ сүрэхтэрин баҕаларынан кэлэн мэлдьитин көмөлөһөллөр, коллектив маассабай полицейскай үлэтигэр хаһан баҕарар актыыбынайдык кытталлар. Сиргэ барахсаабыт да. Анна Дмитриевна Данилова буҕаалтырдаабыта сотору буолла. Ол да үрдүнэ бу хаһаайыстыбаннай ахсааҥҥа киирэн үлэлиир коллектив барыстаахтык үлэлээһинигэр кыһаллан мүһэллэн, инникини өтө көрөн, үтүө суоластаахтык үлэлиир. Рита Гурьева Омскайдааҕы политехническай институту ааспыт сайын бүтэрэн кэлбитэ. Кини бу коллективка надмүросук буоларын быһыытынан ааҕан-суоттаан үлэлээһиҥҥэ, күннээҕи нуорманы толорон иһиини ситиһиигэ эдэр исписэлиис быһыытынан элбэхтик дьарыктанар.

Биһиги Бэрдьигэстээх ситэтэ суох орто оскуолатыгар кэллибит. Бу оскуола үөрэнээччилэрэ иккис сменаҕа үөрэнэ сылдьаллар. Үлэ күүһэ-көһөккө Бэрдьигэстээх ситэтэ суох орто оскуолатын иһинэн үлэлиир Родина политкулууп чилиэннэрэ актыыбынайдык көмөлөһөллөр. Бу кулуубу старшай учуутал Мария Гаврильевна Константинова салайар. Биһиги бүгүн кинилэргэ кэлэн турабыт. Чэйиҥ оҕолор биһи кэпсэтиэххэйиҥ. Билигин бу тугу гына олоробутуй? Биир понедельникка ахсыстарга ыыта кылаас чааһын бэлэмнии олорон. Кулууп үлэтин туһунан Ким эмэ чопчу кэпсиир баҕа санаалаах да оҕолор? Чэ, Миша Васильев, кэпсиигин да? Ууля кэпсиир, да? Ууля кэпсээтин, ха? Кулууп биэс туһаайыынан үлэтин ыытар. Бастакынан, ирдээччилэр, кырдьаҕастар, сэрии, үлэ ветераннарын, интернационалист, специалистар Ахтыыларын хомуйаллар, иккиһинэн, корреспонденнар идэх хомуллубут материалы бэрээдэктээн редакциялаан кэлэн диэн сылга төрдө истиэнэ хаһыата таһаараллар. Үчүгэй ыстатыйалары үлэ күүһэ, бэлэм буол хаһыаттарга ыыталлар. Үсүһүнэн, экскурсоводтар хомуллубут материалга олоҕуран кылаас чаастарын ыыталлар. Ленинскэй залга пионерга киирэр оҕолорго экскурсия ыыталлар. Төрдүһүнэн, политинформатордар история уруогар уонна линейкаҕа оройуон, республика, Союз аан дойду балаһыанньатын үс-биэс мүнүүтэ кэпсииллэр. Политинформатордар көтөхтөн олимпиадаларыгар кытталлар. Бэсиһинэн, агит-бригада концерт, спектакль бэлэмнээн көрдөрөллөр. Сөп. Үрдээх үчүгэйдик үлэлиир эбиккит, оҕолор. Дьэ, билигин Эһиги тус бэйэҕит кулууп идэтигэр хайдах кыттаргыт туһунан билсиһиннэриҥ эрэ. Миша, кэпсиигин да. Мин кулууп үлэтигэр кылаас чааһыгар сыаҥкаҕа оонньуубун уонна саха таабырыннарын тартарабын. Өссө мин былырыын эбэм туһунан ыстатыйа хоруйбутум. Ол ыстатыйаҕын биһиги ааппыппыт үрдээх үчүгэй ыстатыйата. Билигин Гоша, хайдах кыттаҕыный? Эн кулууп үлэтигэр? Мин өбүгэлэрбит тустарынан бэсиэдэ ыытабын сценка оонньуур. Аа, сөп, үрдээх үчүгэй эбит. Быйыл эһиги Э, ханна сырыттыгыт? Онно тугу гынныгыт? Ол туһунан ким билсиһиннэриэн сөбүй? Данилов аатынан орто оскуола, орто оскуолаҕа Горный район, Горный район төрүт олохтоохторун өбүгэлэрэ диэн темаҕа темаҕа кылаас чааһа ыыппыппыт. Бу кылаас чааһынан биһиги Кировскайга Маҕараска баран кэлбиппит. Өбүгэлэрбит өбүгэлэрбит үтүө үгэстэрэ да хомуйбу өбүгэлэрбититтэн хомуйбуттах да бэйэбит хомуйбут материалларбытын биһиги кэпсиибит уонна кылаас ча умнуллан эрэр тылларга кылаас чаһа ыытабыт уонна фольклорга кэнсиэр көрдөрөбүт Эһиги үлэҕит саамай улахан түмүгэ уонна ситиһиигэ туох дии саныыгытай? Ким этэрэй? Саргы да? Мин санаабар тардыахтаахха врач Комаров Михаил Николаевич бандьыыттар кыылы саймэктээн чекистера Федоров Алексей Иванович Кузьмин Степан Данилович ааттарынан уулиссалары ааттатыы Ол эһиги үлэҕит ситиһиитэ. Ити үрдээх үчүгэй. Эһиги ити боппуруоһу көтөҕөҥҥүт Бэрдьиэстээх сиэскэй сэбиэтин быһаарыытынан ити уулуссалар ааттаммыттара. Онон оҕолор эһиги дьэ ити дьиҥнээх кыайыгытынан биһиги сыаналыыбыт. Билиҥҥи үлэҕит уонна инники соруктаргыт туһунан билиһиннэр эрэ. Мин бу оҕолору былырыыҥҥаттан илдьэһэтиэ, оттон кулууп буоллаҕына, куруһуок быһыытынан тыһыынча тоҕус сүүс Сэттэ уон түөрт сыллаахха тэриллибитэ, онтон тыһыынча тоҕус сүүс аҕыс уон аҕыс сыллаахха элбэх өрүттээх үлэтин иһин политклуб диэн онтон ыла ааттанабыт. Биһи буоллаҕына билигин ити ирдэбил үлэннэн дьарыгырабыт, киэҥник дьарыгырабыт, ити оҕолор бэйэлэрэ кэпсээтилэр. Бу үлэбитин биһиги кэлэр да өттүгэр салгыы ыытыахпыт. Уонна республиканскай пионерскай хаһыат Бэлэм буолга таһаарыллар араас күрэхтэһиилэргэ, куонкурустарга кыттабыт. Холобур буоллаҕына, бу олорор бу Миша Васильев диэн оҕо полиинформатордар кэтэхтэн күрэхтэһиилэригэр билиҥҥитэ иккис миэстэни ылан иһэр. Иккис маҥнайгы тур түмүгүнэн өссө иккискэ эмиэ кыттан ыыппыттара. Уонна буоллаҕына, оттон эһиил биһиги оройуоммут тэриллибит алта уон сылын туолар Онно буоллаҕына, оһуобай хамыыһыйа тэриллэн, исписээнэ хамыыһыйа тэриллэн үлэлии сылдьар. Онно буоллаҕына, биһиги оройуоммут историятын туһунан оройуон тэриллиэр дылы архыыпка оччо-бачча олох матырыйаал суох эбит. Ол иһин буоллаҕына, биһиги ирдэбил үлэни аҕыс уон сылтан ыытабыт. Онно буоллаҕына, оччотооҕуга тыыннаах дьоннор ахтыыларын магнитофоҥҥа устан уонна суруйан ылбыппыт, сибилиҥҥээҥҥэ дылы тоҕо уончалаах, аҕа уончалаах оонньоттору, эмээххиттэри кытта бу оҕолор көрсө сылдьаллар уонна ону суруйан, тупсаран хаһыакка таһаарабыт. Онон буоллаҕына эһиил ол тахсар кинигэҕэ, исписээнэ оройуон алта уон сылыгар тахсар кинигэҕэ биһиги биир салаа буруйуохтаахпыт. Били тыһыынча тоҕус сүүс отут биир сылга дылы Өбүгэлэрбит тустарынан диэн. Сонно.